Abagusi mw'ensepini nakorete evidio ende ngabateebia ng'a omosibimi o Arama naserete mwesiko omwabo. Na ase abageni barengeo oyomo obo Dokta Okengo Fred Matiang'i. Ekero Matiang'i arenge amatanga ayio, omosibimi oigwa Matiang'i omonyene, nanyorete ribaga ri'ogokwana ase obogare. Agateebia abagusi amang'ana babanenerete komanya na koigwa. Inche mokwana oo narenge korwa omochakano mpaka omoerio, barimo barenge ororo nimanyete mbare obandoche. Ase evidio eye ntaete mbaere kera egento keria akwanete, emessage mati angebete specific gochia ase abagusii, lakini ntarakore boigo, onye na ritang'ani okore chividio chiane igaa, ira chingaki chiago, subscribe, like na comment. Ng'akere esimi kogenda okogamba nainche gonsemi magana abere ato igoro ya siasa gose kende.

Abaikuyu Uhuru Kenyatta na opposition yonsi yanchire nere. Buna okorora kwane buna kwarenge Matiang'i ekero are gokwana, atebetie ng'a banchire mpaka oria orengeo, tamokwaneti erieta lakini atebete ng'a mpaka oria orengeo otebire. Abange ona bonsi bakora egasi nabo banchire nere. Mpaka agototebia ng'a ngaki nchiyo torang'e ase ekerogo eke buna bono iga. Abagusii bwate amoto montegerere, ngaki nchiyo torange na ekerogo eke buna bono iga. Omogusii obwate omonto asegete ng'a onsi mbare aye tobwate bono, ng'a ka twenty thirty two, ng'a ka twenty twenty seven, ng'a ka twenty forty four, bono nari tokebwate torange mono kobua nonya Nyasaye, kobua nonya Nyasaye. Nyasaye tabwati omonto korwa boiko oyomo oete koboko. tabwati korwa monto monto korwa sigisi omoete okoboko, tabwati monto korwa Oruya omoete okoboko, tabwati monto korwa Coastal Region, Meru, omoete okoboko, ateneneti bieka abagusii tukaba bakeya chikura chiaito intwe tweka. Bono nkobatebi ng'a ase chingaki tore ang'e mono na State House mbone iga, eki nakio Matiang'i atoete. Erio nabeire nkobatebi igaa, korosia omonto buna Matiang'i tari rahisi, mori koigwa. Bange baino mori koigwa, mwateba ng'a abanto mbasometi, tari gosoma ndugu yangu, chiprofesa nchire oo, ase eki tobeete ase Matiang'i. Kom- inki chitamanyekanereti? Inki chitabete chikabera ense egete aria buna amatiang'i arenge? Ngaki nchiyo torang'e na kerogo keria buna bono. Bono iga abagusii mwensi pi, aka buna otagete, lakini make sure gwakire amatiang'i. Inche nabatebi, toko lose matiang'i totamanyeti support bono iga, ngaki nchiyo tochi konyora egento eke. Tochi goikaransi totachereri buna omongwana oyo number one imoroche buna akore ebinto. akwegemerie kera egento, onye oroiranire omonto mwao, na kende enkio torakore, egekora ekero toetwe ribaga buna abagusii, itwaikaransete togatachera ri monto oito, tokamotindeka, tomo expecting atokonye, nabo egocha yaba igo. Bono buna abagusii nare kobasaba igaa, matiang'i natwete emessage eyemo, nare ang'e, namanyete ebinto ebinge gotobua, ase ogwancha kwaino, motegerere inche nabatebirie, motegerere inche nabatebirie. Eh! Egento kende neke, Matiang'i atete emesegi ato ng'a moe abasigari, korwa omomsiye mpaka omogavana. Tibabasa konyarekana ng'a twamotoma, twamoa ebunduki etabwati masasi, hapana, amasasi aye mpaka obo. Naki oratome Matiang'i State House, omanye konyora ng'a tabwati bajumbe, ng'a agochi naki agochi goetia ama- amachiko aye agokonya abanto, naki agochi goetia amachiko. Abagusii mwensi pi ase more, nari kobasaba kende abwo bono iga, anche ogwancha motegerere matiang'e, momoe abasigari. Emcee onye akabwate ejubilee, mobekere, onye mca akabatebi jubilee, mobekere, onye UPA mobekere. buna mogosuka omoseneta nchamaki matiang'i ateba neke beka chimpi chionsi pi thirteen chia gusii tochibeke ase ayamo. Ekero tonyora chinguru buna egesaku, inche nabatebire buna egesaku noo nkare angwe gochia goaka chividio nyasaye ataa atandusetie aa inche nonde, ngoaka chividio mbate ng'a nabatebetie kiabere buya gose kiabere bobe. Nigo nabambia, so let us listen, egento matianyi goteeba, tomoe abasigari. Egento kiane gatokorwa ase matiang'i tobwate chikura. Matiang'i atebete ng'a tobwate chikura, lakini tatebete chikura bwata nini. Matiang'i atebete ng'a ntomoa bosooku, obosooku ninki? Chikura chiike bagosi mbaye bagoaka, chikura chiike chiokobwa ngaki chiokobwata bagosi mbarikobwata kura. chinamba chiaito chibe chinke pi. Yaani ng'a bagusii mbakire timati ya inkura, obwo na obosooku. Mwaroche igaa chikura Raila ekero arekobora last time, nario barenge ang'e pi koira ekero keria. Ekamanya konyarekana ng'a abagere seven hundred thousand mbagete kura, Raila akamanya kobua na two fifty thousand. Ntabi bono. Ntebie abagusii, igo chikura chiria tobwate na 900,000 so far, tokomenta nachio tochi kobwata twachire are. Kura teiyo tobwenerete gotiga mega neba na eyemo, eyemo eyemo eyemo mpaka toige chimilion chiaito ibere. Igo nare gosaba abagusii mwensi pi ase mwakira, ase moraire, ase moikaransete, ase motegererete. Ntoamotiga ng'a bosooku tobwate chikura naende toake chikura. Isiko rioka chikura nyomba kumi, abatureti, abagaambi, bonkonyu nkonyu, ng'ora ng'ora ng'ora. Imoka tai kera omonto genda bwate kura. Totabwati riogi, totabwati bwerore, totabwati riogi, totabwati bwerore, toake chikura. abagusii ntotegerereine kabisa, tobe buna abaikuyu ekero babwate omonto obo igoro aria, mbari gotegerera kende, first na omonto bare akosa bakora support ochi motwe baadaye bamache goaka chisabu chinde, lakini first baramokora ki? Baramosuguma. Egento kere omochie o matiang'i ataete 2027 direct ticket tikaiyo. Direct ticket tikaiyo. Onye abanto basokire batano bonsi bakomosupport bakoboria for governor nomination. Onye mbakoigwana nomination. Ekero ne ekemo totagetie totagete direct ticket ekemo gioka ekiarama. Ekiara amakero kio, omonto arue aywo, naende ache koboria are amankero gokia ng'a- ng'a- ng'anchu torwane naye oboticket bwa Jubilee, nchera kie? Bono iga nere obwaterete Jubilee Nakuru, naende Kenya engima, nere obwatete matiang'i, naende ochi achi koboyes chibesa, aimoke achi gokaa naende nominations, Jubilee echi koboyes chibesa nomination Nakuru, kogora chiballot, aria amache ake ecampaign ng'a ki nchore bo nomination, nchera ki eye? No way! Aria aro togoteba matiang'i. Aria oria akogenda na opost, chibesa echi agotumia nomination ya ecampaign, tiga akane abana eschool fees buna agasaini. Nagete mbuya mono, matiang'i omonyene naye nagete mbuya mono. Nagete mbuya mono agatebia abanto ng'a. mwanduseti obosooku. Ase engencho ekero chi by elections chiarenge ekero omonto agente kora naki, mwatia ng'a twamotomera egusi achie goaka chikampeni, tari kogenda. Twamotebire egusi ande anye ebunge, tari kogenda, eye n'opposition yaye okomotebia. Matiang'i akirete abapimete. Chi by elections chigaika Matiang'i agachaka rituko erio magakorana pi, akagenda. Chigaki chikura tokabua matiang'i a kera chikura chionsi, chi by-election chionsi isato, ekerenyo, nyamaiya, na nyansiongo. Baria baye komorama komorota ebiara na komorage ebichara, bonsi pi bakalusa ebirogo biabo abange babo, mpaka bagachukana Kai tata, nabo kiarenge iga? Mpaka abanto abanto nabwate emchajara emchadara egete nagatwarire ninche nyochake, mpaka abanto bagocha goteba ng'a ki yaani.

Twaumerane next time, mbuya buna sana Nyasae abasesenie.